a niŋ wula ti bɔhim Dagbanli yilinima? Ka n kul lahi yina ni n ti tuɣi gbuɣi n liba ŋɔ bɛ taarihi ni nya shɛli bini din gbaai ŋmani pirigu Dagbaŋ ni na niŋ. Dagbamba n-lee yɛra ni bini din kana di paɣiri n-do soli ni. Bakɔi diba ayi bakɔi diba ata m-bɔŋɔ, ni a gbɛu a yili nama lɛhi Dagbaŋ, ka ti bɔhi n ti pii nama maa zaɣ yiŋga kam n-tɔɣisi lala nanim ŋɔ maa bɛ ni yi Kurigyo shɛli ni na. bɛ yaannim ni nyɛ shɛba ni a gbɛ o a kurudɔɣu puuni. Di zuɣu Naa Bapira ku bayanlana Naawuni-Tahima Adaalikaafi tooni. Naa Bapira zuɣulana Naawuni-Tahima Adaalikaafi tooni. Naa Bapira bɔna Naawuni-Tahima Adaalikaafi tooni ni Naa Bapira bɔna Naawuni-Tahima Adaalikaafi tooni. Naa Bapira kpaliŋlana Naawuni-Tahima Adaalikaafi tooni. Nama di leei ni a gbɛ o a yili. m-bala goli ŋɔ ni to bɛ yiŋga kam taarihi ka n yɛn pii di zuɣu m bapirinima ni abapira zuɣulana ŋuni kuli yoli ʒini sambani luŋa bini din gbaagi asibiri dali la ni abapirinima maa puuni bini lihi na shɛli ŋɔ ka n yɛra ŋuni n-nyɛ kpɛmba puuni di zuɣu sabikurili n-diri tim o taarihi ka n yɛn zaŋ pili lala ti yaba Naa Bapira zuɣulan Naa Ntɔɣu Moma. Naa Yakuba Nanti o siɣilan m-bala maa. Di zuɣu Naa Yakuba Nanti o maa ni yino ku bahi mɔni aai ka ŋun di li ni yino ku pa tantani aai ka ŋun vaai li. Ŋun kul bahi bilichini suhu ni bandi o kɔŋ gari ŋun kɔhi so buɣila baliŋ baliŋ koligu ku chɛ yom. Lala ti yaba Naa Yakuba Nanti o maa, o daa dɔɣi bihi pam n-niŋ salaani. N bi leen kali Naa Yakuba na n-ti o bihi n vidionima din gari la n-yɛli o bihi yɛtɔɣa. Tɔ amaa Naa Yakuba na n-ti o zuu, o daa niŋla Naa Bila Naɣ Biɛɣu ŋɔ maa kambɔŋ do puu zaɣisi kambɔŋ ʒibu, o ni ʒi kambɔŋ talahi. Ŋun daa paya daa nyɛla Naa Ndan Jiri Lɔŋ ŋun bɔri ma bini ka m bɔra, ŋun ti jɛma bini ma zaŋ li giri n lɔŋ, ŋun daa pahiri ata, ŋun daa kɔri naa mahi mi bi ʒini zaŋ doo nini lahi yuli baŋ doo. Sochira niŋ sanzamba ka sanyiri gbɛ mɔɣu n-dab a woi. Ŋun daa pee Naa Tuɣilan Salifu sakarakara n-chɛ saa noonga sa yoyoo di mali karim baani walifaa mini zaŋgurum n-zabir di soli zuɣu walifaa di mali karim baani a ka zaŋgurum be so naŋgban kpaŋa yi bilisi yi ku laɣim kɔbiga bi kpari o kuwa n daa gari ŋun daa pa Tuɣilan Salifu zuɣu daa nyɛla Tiyaba Savelugu Naa Bikaya Shɛɣu baa ŋɔ maa Bikaya kpɛma Naawuni yuri so ŋun ka naa dɔɣira ka Yɔgbuni Naa dɔɣi ka Ŋmanpirigilan dɔɣi ka Parimpia Naa dɔɣi Di zuɣu ka Naawuni daa yɛl o, Ka paɣigu ni paɣi ni a dɔɣi kuliga ni nyab kurigu. Cheembuli m-bɔɣ o ni a kuli tɔhigi a nyiirilim ka chɛ a vihirili a ti nyari zuzuuli ka zaŋla bini din vuui shɛɣu baa daa dam li n-yɛ ba guruginim n-daa ni tuhi lu n-naa. Wayyo! N shee tuhi ŋun na doya kpali yɔɣu duli m-biri nyaɣi ni di yiɣisi. Tɔ! Savelugu naa bi kali shɛɣu baa ŋɔ maa ŋun daa pa o zuɣu n-daa yɛn zaŋ gbali ni a duna la, napɔɣu kariti ni da pala. Zaŋ ba kɔbigu niŋ n yɔri mi ku di a duna. A nuna bi ni lahi kɔbi suhupiɛlli kɔndaa gari. Sabina Abikaya Shah Bama wan daa yan pili naŋ gbiŋgbaliga ka o daa zaŋ pili. Wan yi gbiŋgbaliga ka o kana ti di tɔŋ. Tɔŋ maa ka o daa dira, ka Sabina mahim ya kɔnsi ka o daa chaŋ Zambalima nti bi kɔna ka naan dan jiri lɔŋ ŋun bɔra n dambini ka o bɔra ŋun ti jaa n dambini o jɛli. Ka o daa labisi savuligu maa ti o ka ti bo Sabina Abikaya Shah Baa ami o daa dirila gbiŋgbaliga ka diri tɔŋ. O bi ʒi gbiŋgbaliga o bi ʒi tɔŋ ka kana ti do n ya bagurugu. Di mi daa malila daliri dam mi pa o daashee daadali. Doo Savelugu Naa Bikali Shɛhi Baa ŋɔ maa savelugu ka o dira ka Tɛɛbu Kum Naa Bila ka o mi ni o daa mali gari dama la ka naan dan daa kpɛni ka daa chaŋ ti mi yi kari ni Alasan Somoha la bɛ ʒi nya niri gbɛɣu ka lahi nya o kpali ti zom ti ŋmari gari Sonia Somoha. Tɔ Tɛɛbu Savelugu Naa Bikali Shɛhi Baa ŋɔ maa wan daa kani o zuraa na na bɔna Alaasani Yɛm din bala din laɣim dɔɣim shɛɣu baa bia, vɔna mahim maŋ jɛriga ya ni o kɔ dunia nti shee ti zaa dunia ha. Ŋun yan dira pa kum ni mali so shɛɣu baa bia, dia lan mahim maŋ gbaŋ kurigu. Ŋun pa nir gbaŋ kurigu, gbaŋ kurigu mi n-su o diyali shɛɣu baa bia, di kɔ naa mahim maŋ shɛɣu baa bia, kudu lan mahim maŋ shɛɣu baa bia,

tibiŋ lan bu kali. Shɛɣu baa bihi daa galisiya. To laa shɛɣu baa zu pali ŋun daa ni vɔri a mahimmaŋ jɛrigiya ni o kɔduna ti shee ti zaa dunia. Wan daa n-nyɛ yuli ŋɔ a daliri ni daa niŋ bɔna alaasani shɛɣu baa zuu maa. Wan daa kani ka bɛ mali kuli ka chaŋ ni a gbiɔu a yɛli ni bɛ ti piligi buɣu laasaa ka naan dan jiri lɔndin dira. Ka bɛ leei ya bɛ ba naan daŋ jirilɔndi ni bɛ bɛ bɔna alaasa ni kani maa. Bɔribɔri ni o labisila buɣa maa ti ba, ka bɛ kuna ti gbibi paɣiba ni bihi, ka naan daŋ ya ni tɔ bɛ puhimi ka bɛ bi yi kpe li, ka marafa ti kum kirim ni bɛ zaŋ bɔɣa ti bɔna yiri, Andam bia m-bala. Ka vɔ naa mahimmaŋ ŋan e we m-mani mahimmaŋ ka bɔɣa kum ma la. Ka n kana ti bɔra, m ba pili yiri vɔɣa kum ma la maa bɛn diri yɛn ka o lan zaŋ bɔɣa taa, ashee ŋun nyandira pa ka o ni mali so ni ka o daa boli yuli maa. Lala bɔ naa Yiriwan Dam bia n-daa nyɛ o ŋun daa deei bɔɣa ŋɔ maa. Di zuɣu ka daliri daa ti niŋ ka ti yaba vɔ naa mahimmaŋ ŋɔ maa ka o yɛn pili nam ka daa chaŋ ti deei tibbu n ka o daa deei

n chaŋ ti deei vɔɣu din daa niŋ ka vɔna kantampari m-bala ka o mi chaŋ ti deei savuligu ka chɛ Tibuŋ maa ka bɛ daa zaŋ li ti vɔna m-mahimaŋ. Tɔ! Tibuŋ maa ka o yi n-chaŋ ti di vɔɣu ŋun daa yi Tibuŋ ka chɛ Tibuŋ ka bɛ labisi li ti ti yaba zaŋgbali naa mahimaŋ la. Sitira ni yi ku laɣim kɔba tampiɛl kɔndaa gari. a gba kana, waa fam wa, yɔbila yaai di ku sɔɣi kum, shee kahiŋga laa ka o yɛli ma, N nabihi ku laɣim kɔbiga zuu n-gari, tɔ vɔna m-mahim ma ŋɔ maa ŋun daa kana ti di vɔɣu, di zuɣu hali vɔna m-mahim ma ŋɔ ŋun daa kani ka ti yɛba vɔna m-miri o, sagani ku nyu saa ni a saa n-jɛmmibu ka o daa ka ti di vɔɣu ŋɔ maa, di zuɣu lahi ti yɛba vɔna m-mahim ma ŋɔ ŋun daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi o zuu. bili wɔɣiri ni a yiri. Vɔna mahimma ŋun daa leei n-dɔɣi n-dɔɣi Saviligu Bɔna Alaasambila. Vɔna mahimma n-daa leei n-dɔɣi n-dɔɣi Jɛna Naa Yaakuba. To Jɛna Naa Yaakuba maa ŋun daa yɛn dɔɣidɔɣi Naa Bapiri Zuɣulan Naa Tɔɣu ŋun diri ŋɔ maa. Do Naa Kuba Nantuo ni dɔɣi sabibu ni Abikaya Shɛhi Baa. Shɛhi Baa dɔɣila Vɔnaa Mahimaŋ. Vɔnaa Mahimaŋ dɔɣi Jɛna Naa Yakuba ka Jɛna Naa Yakuba maa ka o dɔɣi Naa Bapiri Zuɣulan Naantɔɣu ŋun diri o maa. Naa Kuba Nantuo siɣilan m-bala maa. Ŋuni daa kuli nyɛ o ba zuyu. Di zuɣu yaa Jɛna Naa Yakuba ŋɔ o ni dɔɣi Naa Bapira Zuɣulan ŋɔ yibu nya Professor Haruna. former vice chancellor la Gen Naa Yakubu bia n bala maa, NDC parliamentary candidate for Naan Tɔŋ 2020 Jena Naa Yakubu bia n bala maa, paɣa zaa Naa Mahi maŋ Jena Naa Yakubu bia n bala maa, Naan Tɔŋ chaŋ Naa. Jɛna Naa Yaakubu bia m-bala maa, di zuɣu zuɣulan o ma, o tizɔbihi nya bɛ zaa, ba yino ni ma yino. Di zuɣu Laavɔnaa Mahima ŋɔ maa ŋun daa lan dɔɣi Awa bipuɣiŋga Tampuli, ka Tampuli maa mi yɛn dɔɣi n-dɔɣi Zuɣulan Yaakubu Waligira, sabu Naa Birika Jibi bi Zuɣulan Yaakuba la. Tɔ! Zuɣulan Yaakuba maa ŋun mi n-daa dɔɣi dɔɣi zuɣu kukoonaa, zuɣu tali naanima maa, di zuɣu Fɔnaa Mahimaŋ. ya ŋun dɔɣi ti ya paɣi tampuli, ka tampuli dɔɣi zuɣulan yaak o wajiri maa, ya ka o dɔɣi laa zuɣu nabihi ŋɔ maa, Naawuni tahi yi daali kaafi tooni, Naawuni tim ya ti ti suŋ ka yi ŋuni bi dɔ zuɣu, dinzuɣu zuɣulan naa tɔɣim o ni nyɛ so m-bala nam puuni, dinzuɣu paɣa zaa naa mahimaŋ ŋɔ maa o ka yiŋ ŋɔ, daliri n-daa niŋ ti yaba vɔna mahimaŋ ŋɔ maa ŋun daa dɔɣi. Savilo bɔna alaasambila ka lan dɔɣi Jananaa Yaakubu. Bɛ daa kul nyɛla ba yino ni ma yino, ka Naawuni daa chɛ ka Jananaa Yaakubu ŋɔ maa ka o daŋ kum ka chɛ o biɛli bɔna alaasani ŋɔ maa. Laasaha ka Vɔnaa n-dani ka o kani Vɔnaa mɔr o zuula ka ti ya ba bɔna alaasani yina ni o bɔrila vɔɣu maa. O ba yili m-bala maa ka paɣa zaŋ a ni a mahi maŋ ka o yina ni o bɔrila vɔɣu maa. ni o yab yili m-bala maa, doya m-bɔ zuɣu. Ti yab a bɔna alaasani, o ti zo n-daa ya Jɛna Naa Yaakubu maa. Ya ka Jɛna Naa Yaakubu ŋun kani di zuɣu vɔɣa n-tu lu maa, ka paɣa zaa naa mahimaŋ o bakpɛm din ya bɔna alaasani, ka o bakpɛm bɔri o ka o gba yina ni o bɔra, ka bɛ daa chani ni a gbe o a yili. Bɔna alaasa n-ti bi nya, o ba kpɛm m-bala, bia gba bi nya, paɣa zaa naan mahimmaŋ, naan tahimi o daalikaafɛ tooni. O ni bɔri ba n-daa nyɛ Naa Bapira, Mɛɣilana, Mɛɣilan Zibilim ŋun ʒiri ka di gili o ku sola ŋun gamda ŋun gari maa ŋɔ yo biɛɣu yoli, Naa m-mali n-tiŋ ka naa dɔni, Naa m-mali n-tiŋ ka naa dɔni. Di zuɣu lala zuɣulan mahimmaŋ, lala zuɣulan naan tɔɣim ŋɔ, zuɣulan naan tɔɣim o ni nyɛ so m-bala nam puuni m bapiri nima. Di zuɣu. Naawuni o zom ti na m-bɔŋɔ. Lala zuɣu ŋɔ maa nanim pam bi di li. Di zuɣu a yi yuli ti yaba savuligu ni a dahi ma ni nam lan dahi ma ni bilikɔɣinɔ gbini kuyaɣisi baŋbu jɛrigu n-ka yɛm maa dɔɣi n-ka lee mali yɛm din ŋmari dɔɣim. Salo n-sɔŋ bini ka suli kana bɔnbɔ n-je Yaakuba dapala kuri ka di je o ku ŋmani baŋa. O ni daa pili la taɣinimo ka o daa zaŋ pili ka yo ni taɣinimo bi yira ka o zo ka chɛ li. Di bi niŋ daba ayi ka yɛn ta maligi lu goozabili na ka o chaŋ ti deei tamalig ŋɔ maa tamala ka o dira, ka zuɣu ti lu ka bɛ zaŋ zuɣu maa ti o. Tɔ! Zuɣu maa ka o zaŋ ka a ti di savili o nam la n-dahi ma n-kani yɛri ma ka o yi n-chaŋ ti di savili o ka chɛ zuɣu. Di wan daa kani gba zuɣu maa Yakuba bia ka o lahi kana ti deei zuɣu maa pishɛgu ka o daa yina ŋun daa zuɣu lahi yini fa mali yɛn dapali din diɛma din viɛla din laɣam bihi zuɣulan yini fa maa n daa kani ka bi labisi zuɣu maa ti ti yaba naan tɔni naa yisa fɔn paɣa bɛ chichi Dagbaŋ bihi a ni daa tooi baŋ yisa a ni o bi yɛli baŋ chichi ka o mii yi zaŋ gbalina n ti deei zuɣu maa n gba zaa ti yi zuɣu maa n chɛŋ ti deei naan tɔŋ ka bi labisi zuɣu maa n ti ti yaba zuɣulan mahi maŋ ti kpulli n yibali ti kpulli ka n vili nyɛ yɔɣara ni n ba dɔɣa ku je nyaanzum n miri ka a tumi nyaanzum tuma Sanjɛɣu n-gbaai ŋmaaŋa ka jɛɣu ti mi bɛ baayili, ka zuɣulan mahi maŋ ti kpilli ka o kani ka bɛ labisi ti o ti zo yaha Akɔnsi bia yaha. Dama Akɔnsi bia naai zuɣulan mahi maŋ ti kpilli. O ni kani ka bɛ lan labisi ti Akɔnsi bia zuɣulan mahi maŋ tintani. Tintani kɔbu n-zaɣisi zomiya ka zomi ŋmɛli n-goro gama zuɣulan mahi maŋ tintani yaa ka o gba zaa ti kani. ka bɛ labisi li ti ti ya ba zuɣulana alaasani ka o yi n-chaŋ ti di Naantɔn. Naantɔn naa alaasani ʒii m-bala maa, soli din goli n-di ku lɔɣi yili. Ŋun bɔri maligu, naa ni maligu, ŋun bɔri saɣimbu, naa ni o ni saɣimbu. To Naantɔn naa alaasani n-yi ka bɛ labisi li ti Sabu naa bi ka di bia zuɣulana asimaani. Ka zuɣulana asimaani kani ka bɛ labisi li ti Kantamparim bia zuɣulan Salifu. Zoosali ka o daa yina ka zuɣulan Salifu maa ka o kani. ka o zuɣu ʒini gbaŋ kpalim nam ni zuɣulana Adam zuɣulana Adam maa o bia gba yina bɔri zuɣu ka bɛ nya natoli naa tɔ zuɣulana Adam maa n-kani yi o daa ʒinila o ba gbaŋ ka di daa mali kuli ka kani ka Naa Yakuba di ŋɔɣu paai bia ka o chaɣu kum ni asimaani ka a ti zani ka bɛ siɣi o zuɣu ka mali o zuɣulana di zuɣu ka zuɣulana Adam maa yi o n-kani ka bɛ zaŋ gbaai sabili ni a bi kai jii bia zuɣulan Yakuba ka zuɣulan Yaakuba maa ka o kani ka bɛ zaŋ gbaai Sabina Abika yibia zuɣulan yiri kparakpara shɛli yi saɣim ka shɛli mali. O daa yila chuɣu n-kana ti deei zuɣu maa. Tɔ zuɣulan yiri kparakpara ŋuni kani ka bɛ zaŋ gbaai zuɣulan Andani Shetu bia Vɔna Amuro bia n-daa nyɛ o. Tɔ zuɣulan Andani kani ka bɛ lan zaŋ gbaai zuɣulan Yaakuba ŋɔ maa.

M ma yini ka n yɛri ŋɔ, zuɣulana n-daŋ ŋun kani ŋɔ, m ma shɛli ti be a ma bigaŋ n-daa n-nyɛ o, ka zaŋ o zuu ka bɛ lan mali kuli ka zaŋ bɔɣu ti ŋɔ. Bɛ ni zaŋ bɔɣu n-ti zuɣulana ban galisi bɔɣu maa ti Naa Bapiri zuɣulan mi zuu maa. Naawuni pahimi a daalikaafɛ tooni di zuɣu Naa Bapira zuɣulana waana ŋun nyɛ sombila nam ni shɛɣu baa yili bilichini karigu m bala Naa Akuba Nantɛ o yaan kpaŋ ŋun ŋmani o bia m bala Vɔna Mahammaŋ yaan kpaŋ ŋun ŋmani o bia m bala Jina Naa Yaakubu bia titali m bala Naawuni pahimi a daalikaafɛ tooni m bapirinima yino yino yɛligi zuɣu jɛro ni niŋ yɛndana Bagurinaa